nan tu ni cu ka birthday tung lo happy easter te na ka ti ding silo mai happy birthday cu na ka ti ka birthday cu upa he november ni kulen ni pei suam han man thai lo ma far li men thai lo tu tu ni na birthday pi so mun tuk pi cho ai ka pa pi cho mun tuk pi cho na fa le te birthday men thai tu so Salo, nunu, nikum maw atu tik te kha Bawipa cu ka khamtu le ka Bawipa si tiin na rak cohlan i tipil na rak inmi te kum khat a tlin ni si cu na ruangah khan. Happy birthday le mah kumkhat tlinni cu aa pehtlai tung lo zeihmanh. Ka fa zei kan ti hna kan chimh hna lo maw? Atu chan ah cun Zei kan ti hnga, pum lei pum chuah ni lawng hi ṭha tein i cinken kan hmang i a hleihluat in nanmah mino pawl karah hin cun nan pum chuah ni lawng hi nan i cinken i thlarau lei in tipil nan in ni le nan hrinthar ni te hi ṭha tein aa cinkenmi nan um ti lo. Cutikah khan kei ka fale cu bantuk kha kan duhpiak hna lo. Mah lawng cun Nikum i atu ni bantukte ah hin Pathian lei ah Khrih lei ah hrinṭhan na si i tipil na rak inmi te kha mah te kha ṭha tein na Pa nih a kan cinken piak i mah ni hi ni sunglawi tuk ahhin na chiah hau, ni sunglawi bik ahhin na nunnak ah naa chiah hau. Kan pawngkam khi zoh hna law kan, kan pawngkam Kawl pawl te hna khi nan hmuh ko hna le an biaknak lei i ni sunglawi bik ah an chiah cu an biaknak lei i an lu an i kongh mi ta bantuk phun hi Ni sunglawi bik ah an chiah i nunnak a philh khawh lo bikmi ni a dok an chiah colh. Kha bantuk khan nannih ka fale zong he nan hrinthar ni, cun nan hrinṭhan ni, nan, nan nunnak nunthar nan i thawk ni Pathian a ka khamhtu le ka Bawipa Jesuh Khrih a si tiah nan cohlan ni te he ni sunglawi bik ah nan nunnak nan chiah le nan thei ko lo ma Bafa thawngpi nangmah zong sia aa sum zong sia ṭha tein nan nunnak nan i cinken lo maw? Nan thlarau birthday si caah khan tu ni kha happy birthday kan in timi hna kan si fale. Oh, si si. Kapam su kan lung ngai kan ngal bel lo kan tuk kha. E atu na vun chim bak kan ma tipui kan rak ing zong kan vun na kan thai tar than e. Kan lung bak se hnu ah cun cin kan kho kan zong le te ta. Si si mo fale.
Kan lung tuk.
Atunai kan nau le nih a video toy te in akan hmuh sak bantukin Nihin kan chan ahcun kan takpum birthday cu birthday party e birthday laksawng e birthday wish e ti a phunphun kan i tuah facebook le social media zong ah khin nikhat ah pakua pahrang lengmang ke birthday wish ke pek lengmang se phunang chim ko cu kan philh bal lo takpum birthday cu philh zong a ngah lo cu mu takpum birthday kan philh ahcun lawak ah zung ah harnak nganpi kan tong lai na pungtin kan tuah tikah khua kan tlong tikah pungsen ta se kan tuah tikah sianginn ap tikah hanak nganpi na tong lai nain takpum batde nakin a biapi deuhmi kan thlarau batde hrinthalnak ni thlarau batde cu takpum batde nak a biapi deuh ve takpum batde na phil ahcun vawlei ah harnak na tong lai thlarau batde kan phil sual si ahcun van ah harnak nganpi kan tong ve lai kum thong le kum kua le kum sha chung kum hnih hrawng mission Filah missionary chikhat ka rak ṭuan bale kha lio ah Kawlpa pakhat nih amah Kawl lei hrimpihbuai timi maw an fale biaknak ah an luhpinak ni ni sunglawi taktak ah an chiahmi ni ah khin bia pakhat te an rak ka hal. An nih an fale hrimpihbuai an tuah dan cu an khua ning in rawl an dang thawhlawm phaisa dong tampi an chia. khuakiang kap ummi vialte zong kha sawm a si sunglawi taktak khin tuah a si kan nih Khrihfa GV bantuk si kha leo ahcun siapa nan nih Khrihfa leiah tah mah bantuk ni sunglawi hna hi nan nei ve maw nan fa le biak nan nan biaknak nan luhpi tikah kha bantuk ni sunglawi hna khi nan nei ve maw tiah ka hal i ruah lo pin ka hal ti khan eh ka te a rannak kan ka le chu mi chu oh kan ni lei ah cun kha bantuk khi sunglawi taktak cu kan tuah lem lo nain kan fale kha Bawipa Jesuh Khrih kong khamhnak kong Baibal kong te bantuk te kha kan cawnpiak i an lung an i fian hnu ah khan tipi innak te kan neih piak cuna thlacamnak te kan neih piak e biakinn zong kha thlacamnak te kan neih piak e kha hrawng kha dih ko ma man tuk sunglawi taktak cu kan tuah lem lo tiah ka ti a dang tampi chimchap ahcun molnak a phosual le ti kha ka phang ve kamah man ngan tluk lo tiah khan pialnak na chok khomi si ti khan ka ka ka rak pe duh ti lo mah kong he pe tlai in kan tak pum bat de asimi cu kum sha tlinnak he kum som nga tlinnak he kum som sri le kum nga tlinnak he apun pun jubilee te te zong kan tua nuva thit umnak Anniversary zong kul le nga, kum sawm nga, ti puai ngan taktak sunglawi taktak khi kan tuah peng. Kan philh bal hna lo. Kan fale takpum chuah ni kan philh bal hna lo. Fale zong nih nu le pa takpum chuah ni an philh piak bal lo. Philhmi zong um ko men. Nain tam deuh cu kan philh piak lo. Cuticun kan tuah peng cu. Kan hawi le bat di hmanh takaw kan i theih khawh cu. Nain Thi nak i a biapi deuhmi thlarau batde cu a philhmi kan tam tuk. Pumpak zong kan i philh. Kan fale thlarau batde zong kan philhpiak. Fale zong nih nu le pa thlarau batde cu a ruah awk hrimhrim an thei lo. Cu si caah kan thlarau kan hrin ṭhan hnu cu thi ti loin kum hra tiang a nungmi, kum kul le kum nga tiang a nungmi kum sawm nga tiang a nungmi zungzal a nungmi thlarau si dingah hin kan thlarau birthday phil hna hlah u si tiah nihin ah forhfial kan duhmi si kan i lawm kan nih Fino Production zong atu bantuk in video tawi tete tampi kan tuah khawh nak hnga mah le cun a saumi film tiang kan tuah khawh nakhnga atu bantuk tein thazaang pek khawh, share piak khawh, like le comment pek khawh hna. Rak kan zuam piak peng rih u law kan YouTube channel simi Fino Official Channel zongah khin subscribe te zong kha rak kan tuah piak ve u tiah sawmci kan duh hna. Nan zapi te cungah lunglawmnak tampi kan nei.